Тӑванӑмсем, паян эпир Библи историйӗсемпе малалла витеуроксем тӑватпӑр. Турӑ панӑ вунӑ пилхушу. Турӑ малтанах каласа хунӑ пек Авраамран питӗ йышлӑ халӑх пултарнӑ. Ҫав халӑха Израиль ят панӑ е еврейсен халӑхӗ тенӗ. Турӑ ҫав халӑха Израиль халӑхне хӑйне пуҫҫапма тата ытти халӑхсене хӑйӗн ҫинчен пӗлтерме кӑмӑл тунӑ. Малтанлӑха вулама каланӑ пек, Израиль халӑхӗ Египетра чуралӑхра тӑватҫӗр ҫул ытла пурӑнмалла пулнӑ. Чуралӑхран кӑларма Турӑ Моисее чӗнсе илет. Израиль халӑхне Египетран Моисей ҫулпуҫ ертсе пынипе илсе тухать. Турӑ ҫав халӑха хӑйне итлекен халӑх тӑвасшӑн пулнӑ. Ҫавӑнпа та хӑйӗн кӑмӑлне каймалла вӑл Вунӑ килхушу парать. Хӑйне итлесе пурӑнма, ытти халӑхсене те вӗрентме. Ҫав килхушусене Синай тӑвӗ ҫинче парать. Акӑ вӗсем. Пӗрремӗш пил хушу. Эпӗ Ҫӳлхуҫа, сана Эгипет ҫӗрӗнчен чуралӑхран илсе тухнӑ санӑн Турру. Мансӑр пуҫне санӑн урӑх турӑсем ан пулччӑр. Иккӗмӗш пил хушу. Хӑвӑн валли нимӗнле кӗлетке те ан ту. Турра тӳпери, ҫӗр ҫинчи тата шыври япаласем евӗрлӗ сӑнарласа ан кӑтарт. Вӗсене пуҫ ҫапса пӑхӑнса ан пурӑн, мӗншӗн тесен эпӗ санӑн Туру, эпӗ кӗвӗҫекен Турӑ, хама курайман ашшӗсен айӑпӗшӗн ачисене виҫҫӗмӗш тӑваттӑмӗш сыпӑкне ҫитиччен тавӑрса паратӑп. Эпӗ хама юратакансене тата манӑн пил хушусене пурнӑҫлакансене пит Пени сыпӑка ҫитичченех ырӑлӑх паратӑп. Виҫҫӗмӗш кил хушу. Манӑн ятӑма вырӑнсӑр анасӑн, эпӗ хамӑн ятӑма вырӑнсӑр асӑнакана айӑпламасӑр хӑвармастӑп. Тӑваттӑмӗш пил хушу. Ҫиччӗмӗш куна астусах тӑр. Вӑл санӑн уйрӑм кун пултӑр. Ултӑ кун ӗҫлесе хӑвӑн мӗнпур ӗҫне ту. Ҫиччӗмӗш кун эсӗ хӑв та, санӑн ывӑлу та, хӗрӳ те, арҫын тарҫу та, хӗрарӑм тарҫу та, выльӑх-чӗрлӗхӳ те, санӑн ҫуртӑнта пурӑнакан ютран килнӗ ҫын та нимӗнле ӗҫ те ан тӑвӑр. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ тӳвепе ҫӗре, тинӗсе тата унта мӗн пуррине пурне те ултӑ кун хушшинче пултарнӑ. Ҫиччӗмӗш кунне каннӑ, ҫавӑнпа та эпӗ ҫиччӗмӗш куна уйрӑм кун турӑм. Пиллӗкмӗш. Хӑвӑн аҫупа аннӳне хисепле. Вара эпӗ паракан санӑн ҫӗр ҫинчи кун-ҫулу вӑрӑм килӗ. Улттӑмӗш. Ан вилер. Ҫиччӗмӗш. Ан аскӑнлан. Саккӑрмӗш. Ан вырла. Тӑххӑрмӗш – ҫывӑх ҫынну ҫинчен суйса ан калаҫ. Вуннӑмӗш – ҫывӑх ҫыннун кил-ҫуртне ан хапсӑн, унӑн арӑмне те ан ӑмсан, унӑн арҫын тарҫине те, хӗрарӑм тарҫине те, вӑкӑрне те, ашакне те, ҫывӑх ҫыннун мӗн пуррине нимӗне те ан хапсӑн. Турӑ Моисее ҫак пирхушусене панӑ вӑхӑтра Моисей Синай тӑвӗ ҫинче пулнӑ. Еврей халӑхӗ аялта ӑна кӗтсе тӑнӑ. Пӗтӗм тӑвӗ тӗтӗм кӑларса чӗтренипе мӗн пур халӑх хӑраса тӑнӑ. Вӗсем Моисее каланӑ: Эсӗ Турӑпа калаҫ, кайран пире каласа пар. Эпир сана итлӗпӗр. Анчах та Турӑ хӑй пирӗнпе ан калаҫтӑрччӗ, пирӗн вилес марччӗ, тенӗ. Моисей халӑха хуравланӑ. Ан хӑрӑр, мӗншӗн тесен Турӑ сире сӑнаса тӗрӗслесшӗн. Эсир унран хӑраса ҫылӑх ан туччӑр тесе ҫапла тӑвать. Аминь. Питӗ